Check check check! Minecraft khawvel thar ah kan lo la let ta. Wen ah chuan hun rei taka ta kan nghah fak. Museum ropui lutuk mai kan sa dawn a. Episode dang ah khanin engei ni duh lo comment ru kha ka ti thin a. Dog ka ni duh zombie ka ni duh te khain rawn ti a. Ka lo chhin chhiah vek a. Chun tiang ho awm na tur chu wen ah hian museum kan siam dawn a ni. Chuan in a chung lam ah khian kan en ang a. Khitah lai khi Aw thlawk chhawng aw kan thlawk chhawng a kan hmuang hian tilai hi hei pawh hi kan vote a vote kha inzat vel avang khanin cave leh floating island kan siam a cave chu kan siam thaw khat tawh tunah hian a hnuaiah khawn cave a awm a kan storage te pawh kan siam episode hmasa pawh khan storage kan siam te kha kan en a tunah chuan tilai hianin floating island hi kan siam belh lawk ang a kan tum thei ngam awh An tum tum ang aw. Nice. Floating Island siam dan hi tlem a zong kan tiang a. Kan hin dart kan nei a, dart le stone hi kan mamawh treuh a. Tah hian kan siam chin ang aw. An island pakhat kan siam leng a. Island kan siam dan chu One, two, three, four. Tuna kan ti dan hi building tram chuan skeleton an tia. Building skeleton an hi tuna mi hi. Aru rel ani tuna mi hi. Hmm. khan a ni nga chuan leh lampang hi kan kal leng a khanin kan en anga hei kan floating island pakhat leh tur chu ni a hei a ruh rel a kan tih chu ni chuanin Car silver hi kan hnawh khat anga aw tikhan skeleton chu kan lo fill up zo tawh a umm a chungah hian kan thlawk leng a kan en dawn ni awm khanin hei hi a ni a a thar ber kha kan lo hnawh khat vek anga lung khanin tuna tan chuan a mawi lo deuh hlek te pawh kha a lo awm mai thei a pawi hrih lova kan la siam mawi leh zel dawn ni chuanin a chhung hi dah khat vek hi ngai lem lo a tih hianin torch hi kan dang a mop malo spawn loh nan. Chuanin ti hian kan ti thei ta a. Umm ka tang hian dah tan ang aw. Terraforming ani tuna ka ti hi. Terraforming hi hma kan sawi dan thin ang kha chuanin landscaping te pawh ti to tuna chuanin lei lung ti mawi rel kha ni. Chuanin grass block hi heng kan dang a. Amaherawhin a lo to darh ang a. Chuanin hetlamah hi pawhin kan dang aw. Hman a chungah hian base te pawh kan la sang a. Villager te pawh na cheng maithei a ni van mi te kha maw? Hi kan floating island chu ni. Nakinah kan island ho hi kan la zawm khawm ang a. Bridge mawi tak tak te kan la siam dawn a. Tiang ho hi kal pawhna te kha kan la siam dawn a. Khanin khi khi kan island siam chu ni a. Island hi panga awm tawh a tikah chuan museum kan sa thei tawng a umm museum hi kan mega base ah tho khan khutanaia hnuaiah tho khan kan sang a an storage system kha nia hei pawh hi ka lo la en chhi en tir lo chauh a drown temple ah khan silentron kha a lo awm thin a heng ting ah khan silentron pahnih hi la awm hlauh mai a ti ang a heng kan hmang ta chat a ni chuan hemi lei pawh hi nakin ah kan siam ang a tun episode ah siam khan kan tum ang a heti ah hian kan nether portal hi ka lo siam mawi deuh a ka lo chei mawi deuh a. Hi kan nether portal kha ni coral ho kha ti hian ka lo dah a tuin hmuh loh kha chuan an thi a ti hian an var a mi thim vel ten en pawh hian hmeh viau in ka hria hi nether portal ania chuan saw tilai saw kan storage kha ania tilai kan nether portal ania chuanin tilai hianin kan mining area kha ania ta khawn chuan hetlamah hianin Museum chu kan sa dawn a ni. Ka vel hian Museum kan la eng a, Museum tur. Lei hnuaiah awm sa tawh tho avang khanin kan lai thuk vak tawh lo ang a, kal awlsam tur khan kan siam dawn a ni. Tikhanin kan la eng a, kan lai zawk a rawn let leh ang aw. Hui hamm! Kan va han lai muang dawn tak em! Biakan chu nei la kan lai chak viau ang tiraw. beacon chi nei la a kan instant mine mai tur ne hen teng ta chu beacon kan nei dona mi niang oh beacon neng oh beacon nei tur chu ne dar chunga kan kal lenga homo lo ve tai chu Bi kan nei tir chuan weather kan bei ngai a, weather kan beih dawn chuanin mamawh kan nei nual a. Weather beih tur chuanin kan chem hi tha tawk a, mahsengin kan thal hi tha vak lo a. Thal kan siam anga, infinity thal kan siam anga. Kan armor hi chu tha thawkhat a, mahsengin kan thal hi tha lo a, chuvang chuan thal kan enchant anga. Weather hi ka la bei ngai miah lo a, dik taka sawi chuanin tih dan pawh ka thiam vak lo va, kan bei chhin dawn a ni. Hemi tih dan vel pawh ka hria, tih dan te pawh mahse ka la ti ve chhin miau lo keimah khan tunah hian kan ti ve chhin dawn a ni. Mending leh unbreaking hi kan starter house ah kan la ang a, kan keng nghal daih ang. Tuikhur hlua kan zuang lut leng a, Enderman kan that leng a, an thal hi kan enchant anga tha ber, Infinity in kan enchant anga, Infinity kan tih chuanin thal hmu zo thei loa that nan eka kha Infinity kha kan duh a ni. Tuikhur hlu, tuikhur hlu. Playlist ah han tuikhur hlu tih kha hran pahin ka dah a, chu chu hemi kan mega base hi enge back story ang ve deuh nia. Tuikhur hlu episode two chhuak leh tep tawh a ni. Mm. Zong lu tang. Bu. Kanen chen chen ang. Unbreaking ania. Unbreaking lo thil dang omem. Flame, flame kan du lo a. Wan chon kan du lo chu ta lo mi sengin. Power 4 poi tha a. Power 4 kan lang a. Punch. Flame thau ania. Infinity kan du. Infinity 1, 2, 3, Infinity.

Tah hian nia. Aha. Bo tai. Woi. Thingi run let le ka sa thiam lo wa thil ka. Enderman hi ka thei lo. China mi. Eh. Comment na han lo si tu Enderman hi ngati ka ka thei lo. Tuna chuanin Weather Skull kan zong ang. Weather Skull hi pahnih nei sa ka nei a. Episode tir lamah khanin Weather Skull kan nei a. Tuna chuan pakhat Chiah kan zawn bel a ngai tawh a, weather skull pathum leh soul sand pali hmang khanin weather ha kan spawn thei a. Nether ah kan lut a nga, nether fortress ah kan kal leh ang a, weather skeleton ho khan awm a, weather skeleton ho kha looting hmang a kan thah hian weather skull an thlauh theihna chance kha tam sawt a, chuan chun kan that pep pep dawn a ni. Tikhain Netherford Chase awmna lam chu kan thleng tawh a, Khawihlai Mawni hian a hma a, hetilai hian nia, Netherford Chase ah hianin Blaze an tam hle a, mahla chu Blaze hi kan kal chhan ni lova, kan kal chhan erawh chu Weather Skull a ni, Weather Skeleton kha kan zawng ang. Achievement pakhat kan ti lawk ang hetilaiah hianin aah tikhanin, tiang khan Is it a balloon achievement kha kan dawng a ni khi mi, Eng khianin Khan minute sawmnga pasarih vel kha darkar khat dawn nih chu darkar khat dawn kha kan lo inbei a. Tawpa tawpah chuan kan nei ta hram a. Weather skull pathum kan nei a, soul sand pali kan la leng a, weather kan bei leh nghal ang. Tuna weather ka beih dan tur hi Grian leh Scar te tih dan a ni a. Awlsam hmel em em mahse ka la ti chhin lo a, Creative a pawh tih chhin ve awm a ni a. Tikhan hei hi kan mamawh tur te chu ni a, Weather skeleton skull hi pathum kan mamawh a, chuan soul sand pali nen. Chuan in siam dan chu khat hnih thum li chuanin weather skull hi chumi hma chuanin iron golem hi kan in lo in ring lawk a iron golem kan hmang dawn a ni weather bei tur hian in rin chuanin ohohohohoho ta sa ni weather chu pawk anga

Mmm. Bihan bi kan chin nung ta. Nice, nice, nice. Aw tikhan kan lo let leh ta a tikhanin bi kan mang khan kan lo lai char char a. Chuanin kan enang a. Ơi, tikhan kan lo lai to a. Hetilai hi kan museum siamna tur chu a ni. Tilai chhungah hian museum kan siam anga eng in nih duh rang comment ru ka tih ho khat tanah hian kan dah khawm vek dawn ni. Tunah chuan a chhung hi decoration kan ti dawn a. Chhung decoration ti tur khanin thingkung te kan mamawh teuh dawn a chuvang chuanin thing lak khawmna montage kan en ang aw.

aw tikhan kan mamawh tur thenkhat chu ka lo nei tawh a amaherawh chu a chhuat tur hi ka lo ngaihtuah tih hian kan lai tawh a black and white in kan tih anga checkers angin thian ni ta sengin chuanin hei hi police black stone ni ta black stone hi mahse kan nei lo a dairaii te rawh chu kan nei tam a kan daih thuak dawn a police black stone hi kan nei tam lo ang reng khawp a. Blackstone kan mamawh an hnem hle dawn a tunah chuan Blackstone kan la khawm ang kan netherite mine na khanin Blackstone vel ha kan zong a heti hi Blackstone chu nia ti hi kan zong a ana chu kan netherite mine na hmunah han zu kal phawt ang a Blackstone chu thu tanai te khun a lo awm a ti ho hi kan mine tawh ni kan mine anga ka rawn leh leh vat ang o han Blackstone engmawni zat chu kan nei a tunah chuanin kan chhuat hi kan la eng a Blackstone checkers kha kan lo siam zel ang slab tih hian ka hmang a slab ka hman a chhan chu kan hman rua hi kan save tihna a ni mai a chan ve kha kan save zel tihna a ni mai pakhat kha kan phel anga pahniha lo chang anga kan neih let kha kan nei mai dawn tihna a ni

Record theih hun chhung chu lo zo leh tawh a, kan la zo lo nual a, amaherawh chu kan thil tih hote hi kan en kual ang a, kan luh velah hian pillar pahnih lo awm a, heng pillar pahnih te hi a chung leh hnuai bim atan khan kan hmang a, a chunga lei khi lo tlak loh nan tih hian a daltu kha a lo awm ve a, chuanin heti lai hian stairs ka lo siam a heti ngai ho hi kan hmung a heti ngai hianin eng nge nih duh tih ho kha ti ngai hian lo awm zel dawn a chhawng hnih neiin kan siam ang a heti lai hianin inchung lamah pawh hian ten box kha kan la siam zel ang a khati ngai khan museum lo awm ang a a lai te pawhin kan siam ang a chuan ti ngai hian tree of life siam kan tum bawk ang a a lai hian thingkung mawi takha sak kan tum bawk ang a custom tree kan nei bawk ang a kan zawh tak tak maiin heti ngai a kan stair hi kan lo hmung a mi ka siam dan hi lehlamah hian lo siam ve lei la. kan hmu a hmm. hetiang kan kalanga awlsam te in kan lo siam anga ti hian ni a khat ni thum line khat ni thum an hian ni a kan ta hianin tiang kan danga hei hi a letling zawngin stairs hi letling zawngin kan ta ve thung a

chuanin card nei thum hmm tikhan stair siam dan mawi taka stair siam dan a ni kha kha a sawi khan record theihna hun ka neih zat kha lo zo leh tawh a chuvang chuan kan duh tawk hrih mai anga tun atan chuan kan duh tawk leh hrih phawt anga episode leh kan hmu leh vat dawn nia oh record hi ei rawh ha record hi ei rawh ha hmm bye